Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar eziz türkmenim. Ynha, aý günem geçip dur. Şol sanda adamyň ömrem gysgalýa. Ýurduň içinden her gün bir elhenç habar alyp durus gynansakda. Koronawirusdan halk. Gyrylýarka, Süleýman janyň elhenç ölüm hakyndaky habary aldyk. Soň ýene Daşoguz welaýatynda ýedi sany çaganyň ýangynda ölendigi hakynda ajy bir habar Ýutubda peýda boldy. Bu zatlar eýsem halkyň nägileligini artdyrmak ýa-da başga bir bolýan aýylganç syýasy oýunlardan ünsüni sowmak üçin edilýärmi? Belki, has aýylganç edilýän pyssy-pujurlyklar bu emosiýa bürenen Perdäniň arka tarapynda oýnalýanlar. Mirasdüşer şazada Serdaryň tagta çykmagy barada görlen, edilen taýýarlyklar hakynda, ýöne näme üçindir, ýurduň içinden başga temalarda wajyp maglumatlary alyp oturan YouTube oppozisiýasy hem-de aktiwistleri hiç hili söz açmady. Ýa-da hut şu temanyň daşyndan aýlanyp geçýär. Näme üçin? Ýa şazada Serdar ýa-da onuň töweregindäkiler size käbir zatlary wada berdimi? Ýogsa-da şazadanyň tagta taýýarlanyşyna sizem goşant goşaýdyňyzmy? Ýa üçünji diktatorlaň gelişi sizi o diýen gyzyklandyranokmy? Tüweleme. Daşardaky oppozisiýa liderleri we lider aktiwistler her gün ýurduň içi bilen habarlaşyp, döwlet resmilerinden, sülçülerden, aklawjylardan, Müdirlerden, türgenlerden, mugallymlardan, polisiýadan, prokuraturadan, häkimlikden, galyberse-de ýurduň içindäki täze partiýa döretsem diýýän türkmeniň Nawalnysynyň we ýurduň daşyndaky Türkmenistanyň Tihanowskaýasynyň baş roldaky proýektlerini dürli döwletlerdäki migrantlarymyza hem diaspora Ýutubyň üstünden her gün ýetirip otyrlar. Olar derrew heläkçilige uçran adamlar bilen habarlaşýarlar. Süleýman neressäniň sülçüleri okan mekdebi bilen, ýakynlary bilen aragatnaşyk saklap, olardan maglumat alyp ýa-da polisiýany sülçüleri gyssap hasabat sorap durlar. Daşarda özüni oppozisiýawi aktiwist diýýänleriň köpüsi Aşgabat hökümeti bilen arkaýyn bile işleşip, toý-saçakly gatnaşyp ýörler, halkyň bähbidi üçin diýip. Ynha, ýakynda Mälikberdi jigimiziň duçar bolan ýagdaýyna garşy göreşip, onuň üçin goldaw kampaniýasyny başlatdylar. Häzir Oraz jigimiz edil şoň ýaly ýagdaýda. Mundan başga-da ildeşlerimiziň zabran pasport meseleleri, talyplaryň hal-ýagdaýy, Türkmenistana ýollaryň açyljakdygy hakynda fantastik çykyşlar her gün efire berlip otyr. Täze-täze täsin hereketler döredilýär, Türkmenistanyň ýaşlary bilen owaldan özüni tanadanlar tarapyndan şeýle işler edilýär, aýagaldygyna, E-döwletiň fundamentiniň üstünde täze Türkmenistan halas ediş komiteti gurlup otyr. Halk bähbitli işler göni efirde diýseň aňsatlyk bilen çözülip otyrka, bu zatlara goşulmaýan bir öňdebaryjy bar. Men oňa ýüzlenmek isleýärin şu gezekki çykyşymda. Hawa, ol özüni her çykyşynda beýlekiler ýaly ýörite üstüne basyp, aşagyny çyzyp žurnalist diýip taryplamaýanam bolsa, bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyldan bäri türkmen oppozisiýasynyň ilkinji mekdebiniň görnükli syýasatçylarynyň tälimini alan, türkmençilik üçin hak ugrunda göreşiji hökmünde çykyş edip, diňe bir Türkmenistanyň däl, eýsem, Dünýä türkmenleriniň problemalaryny halkara köpçüligine görkezýän Döwlet Baýhan. Meniň saňa berjek käbir soraglarym bar. Bu birinji. Seniň näme üçin daşary ýurtdaky neşirler bilen işleşip ýörenem bolsaň, Türkmenistanyň içindäki bolýan käbir zatlardan beýlekilere görä az habaryň bar? Näme üçin käbir wakalar ýüze çyksa käbir ýurduň içindäkiler seniň bilen habarlaşmaýar? Olar saňa-da material ibermeýärler. Ýa-da Germaniýa jaň etmek ýa-da maglumat getirmek beýleki ýurtlara ýagny Kanada, Şwesiýa, Fransiýa, Angliýa, umuman Amerika, Ýewropa bilen habarlaşmakdan kynmy? Sen näme üçin ýurduň içinden munuň ýaly halka täsir edip biljek informasiýany ýörite wezipeli adamlaryň üstünden alyp bileňok? Ikinji, Döwlet Baýhan näme üçin sen her gün efire çykmaýarsyň? Eýsem, günde efire çykmak halk üçin ullakan iş edilýändiginiň alamaty, ýagny subutnamasy dälmi? Üçünji, daşary ýurtlardaky oppozisiýa liderleri we lider-aktiwistler halky protestlere çagyrýarlar. Olar ýaşlar bilen täze-täze toparlar, strategiýalar, planlar, maksatnamalar döredýärler. Olara türk polisiýasynyň işgärleri ýaşaýan ýurduna jaň edip duýduryş berýär, Aşgabadyň hökümeti olary bir tarapdan özi bilen hyzmatdaşlyk etdirip, beýleki tarapdan käbirlerini öldürmeli diýip gep ýaýratdyrýar. Soň hereket biraz togtadylyp, ýene başgaça öwüşginde dowam etdirilýär. Iň esasy zat şol, Halkyň nädibem bolsa bir görnüşde hereket etdirilmegi dälmi eýsem? Näme üçin sen bulary goldaňok ýa-da bular ýaly hyzmatdaşlyga goşulaňok? Ýogsa türk polisiýasy saňa goşulma diýdimi? Sen aslynda kime hyzmat edýärsiň özi? Bulara goşulman, gatnaşman, has ulurak biriniň ýogsa. Näme sebäpden şolar ýaly esasy oppozisiýa ýa-da lider aktiwist roluny oýnap, şol bir wagtyň özünde Aşgabat hökümeti, onuň ýaranlary ýa-da režim üýtgäninden soň olja gyzyklanýanlar bilen dildüwşük edeňok? Aýnany kim alsa alsyn, Bize toý bolsa bolsun galanyndan maňa näme diýeňok. He Döwlet meň diýenime gulak assaň indi senem halkyň içine girde hökümet we diktatorlyk režimini goldaýan ýurtlar şol oppozisiýa liderleri we lider aktiwistler ýaly halk bilen zoom protestlerine Ýagny manipulýasiýalara we agitasiýalara goşul. Gatnaş, senem her hili hokga çykar. Näme üçin, iň bolmanda öz ýutub kanalyň reýtingini ýokarlandyrmak üçin manipulýasiýa prowokasiýa etmeýärsiň. Soňam iş et, ýagny çäreleri gurna, protest bolsun, piket bolsun, türkmeniň baran ýeri çäresiz galmasyn. Ana adamlara dymyşlyk yglan etdirdiler, ak köýnek geýdirdiler, çapak çaldyrdylar. Şularam çäre. Hany ýurduň Üstüne mert, Gün bol diýip edermen, gygyrylan gerçek baklaşkalar, erkekleri nirde o? müňlerçe zakaz edilip soň puly tölenmedik protest futbolkalary bireýýäm namys edip ýok bolup gitdä? Ýakynda Wepaly it ýetişdirýänler üçin Türkmenistanda hormatly atlar, medallar döredildi. Wepaly köpek üçin-de medal döredildi. Ony ilki almaly Wepalyny men gutlaýaryn, sebäbi onuň edýän işine hojaýyny gowy baha berdi. Onuň özüniň aýratyn ýutup kanaly juda täsin hem fantastik gipnozly wideolary bar özüne gelişýän, ony yzarlaýan, oňa garaşýan diňleýjileri bar. Heh. Ýene biraz wagtdan ýurduň içinde bu gidişine daşardaky şeýle ökde artist, lider oppozisionerler, aktiwistler, blogerler üçin hormatly atlar, sylaglar döredilip paýlanmagyna garaşmak öte geçmek bolmazmyka diýýärin. Şonuň üçin boş gürläp oturmaň goýda senem halk üçin diýip ynha şular ýaly işler et we ilden çykma Döwlet Baýhan! Türkiýe döwletiniň teleradiokompaniýasynda on ýyla golaý wagt işläp, Azatlyk Radiosynyň ýedi-sekiz ýyllap habarçysy bolup, ondan owal student mahalyň dört ýyllap Magtymguly Ýaşlar birleşiginde we Türkiýe-Türkmenistan dostluk jemgyýetinde Magtymguly diwany žurnalynda işläp, Ýewraziýa medeniýet jemgyýetine hem iki döwür ýolbaşçylyk edibem şeýle köptaraplaýyn oýunlary başaraňokmy? Ýogsam, topyň içine salynýan top, bu zatlar nedopustaýyma we klafikasiýa diýip düşündirip bileňokmy adamlara? Bikanun prezident diýmäge utanýaňmy ýa-da gorkýaňmy? Degse bäş, degmese ýigrimi bäş diýip uruber-de, il bilen gelen toý-da baýramdyr. A senem bildigiňden rusça gürlän bol, medeni görnersiň adamlara. Häzir ýalňyşlyklary, şowsuzlygy derňäp oturan adam ýog-a, aýdybermeli. Haos ýa kaolisiýa diýip, sowetik diýip. Biri tankyt etse jadyly üç harp aýdyp goýberýäň welin ýeterli. MHM agenti diýdiňmi şol topuň içine goýulýan top bolýar. Soň ol akylla ýagny saňa garşy kelle göterene hüjümçiler özleri gowy jogap berer. Arkaýyn bol. Hemme zady halkyň üstüne ýükle. Biz halk, halk biziň bilen, halk hereketi aslynda biz diýip eňteriber-dä. Birden ýalňyşaýsaň ýa-da aýdanyň boş we edýäniň puç çyksa, halkyň üstüne ýükläp goýberýäň. Hä, geçen hepde bir gyzgyn habar paýlaşdylar, özem. Gaty möhüm habar, Türkmenabatda eşek arabasy bilen awtoulag çaknyşyp, halk köçä çykypdyr. Bu ýagdaýy gören polisiýa işgärleri döwlet agdarlyşy üçin güýçli protest başlandy diýip gaty gorkupdyrlar. Ähä näke saňa material. Gyssagly ýurduň içi bilen habarlaşyp nämäniň nähili bolandygyny hakynda material taýýarlap efire ber şular ýaly fantastik häsiýetde halk gyzyklanýa şular ýaly işleri edip başla senem ýorganyň içine girip ýatmada şunuň ýaly fantastik materiallary doly toslap bilseň günde bir däl iki üç gezegem çykarsyň efire. Gynansak-da, Türkmenistanyň syýasatçylygy, syýasaty, ynha, şeýle mysallarda görlüşi ýaly örän täsindir. Oňa diňe Türkmenistanyň hakykatyny seljerip bilýänler düşüner. Oýlan, türkmenim, oýlan! Sowetik döwründen galanlar bikanun prezident gümp bol nedopustayma kalafikasiýa topuň içine goýulýan top ýaşasyn täze partiýa täze hereketler oppozisiýa liderleri we lider aktiwistler ähä neke falşiwi. Meň bu çykyşym köp adama ýaraman biler, emma munuň içinde häzirki günüň ajy hakykaty bar. Ediljek hüjümlere men taýýar. Sebäbi men türkmeniň ertirki gününi pikir edýärin. Bu gidişiň soňy hiç gowy däl.
Näme, aktiw meropriýatiýa diýýärdiler-dä şu KGB-nyň dilinde. Ünsi başga ýeri sowmak. Ine, Türkmenistanyň çölüniň orta arasynda. Altyn asyr diýip köl saldylar-da. Şo kölüň bagaryny bilýäňizmi näçedigini? Ola otuz ýyl, ýene gelejekki otuz ýyldaky ogurlajak ogurlar, däp býurokratlaryň neme korrupsiýasyny zadynam üstüne goşuň. Şonda-da müň esse şu kölüň nemesi kändir. Şu gürrüň edýän türkmen barmy? Men sizden soraýan-da. Belki deňeşdirip görüň ýöne bu ýaňky bula iňňe buda pürs.
Şu iňňe ýaljak ogurlygy bir biriniň gözüne dürtýä ine biziň halkymyzyň ine kümsükligi şondan. Emma ol wagonlap ýa milliardlap ogurlaýan pullary göresleri gelenok. Aýa çykardylar bir ýylyň dowamynda. Hany kim şu zatlara üns berýä. Biz näme üçin o birinji gurujy mejlisi yglan etdik, ondan soň şu zatlary aýtdyk da buna. Onu ýörite aýtdyk. Ertir bir gün nesip bolsa, täze Türkmenistan bolýar. O ýorganyň aşagynda çyksaňyz hem, o çykman pikirlenseňiz hem indi mundan soň täze Türkmenistan gurulýar. Onuň gitjek ýeri ýok, o bunuň ýa garantiýasy bar-da, ýa käbir bilinýän zatlar bar, ekranda aýdylmaýan zatlar bar. Şonuň üçin täze Türkmenistana e, laýyk halk gerek.
15-nji ýylda 300 sany Talyban granitsa gelende 30 müň sany soldaty uratdy şo tap. Özleriniň ýaraglarynda da hiç haýsynda ok ýok. Toplary zatlary bilen hiç haýsynda toplary ýok diýýär. Toplarynyň goýýan top nemesi ýok diýýär. İçine goýulýan topy ýok diýýär. Bir inni hiç zady oňarmy? Bir syýasy turup aýdaýyn adamlar, biz elinde hiç zat ýok, hiç zat edibilmeýär. Diňe siz gorkyňyzy aýryň-da hereket edişiň. Boldy şundan diýýär. Gije-gündiz ýadaňyzda haramzada diýip, tüýägiň gije-gündiz diş, diliňizi alyň, erteki-gün herekete gir ora. Eger halky köçä çykarjak bolsaň, halk bir günde çykýan ne? Halk öňçä treýning geçmeli, her bir zat treýning edişýär. Halkyň kellesinden gorkyny aýyrmaly, gorkynam bir formula bilen bütin halkdan aýryp bolmaýar. Kim aýtýan bolsa bokuny ýa, ony ýanakda atýar. How!
Siz bir kelläňizi bir işlediň, how! Gurbanguly, şeýle bir gorkupsyňmy? Men oýun edip jaň etdim o MHM-iň başlygyna, Lebabyň, eý, Lebabyň diýdim, Daşoguzyň. Men ýetip geldim diýip, granisadan, spesbortdan bardym diýip. Häzir geçen diýip. Sen gorkuberme, men girjek bolsam bar-a, başga deşikler bar ota aýdyp. Biz häzirden hemmämiz talap edip başlaýas. arza edip baş prokuror lýuboý ýere arza edip başlaýas şu jenaýat işi üsti açylsyn diýip. Osoňam eziz türkmenistanlylar Türkmenistanda bir ýerde kanuny gossa hemmäňiz androidiňiz bar. Android ýazyp hemmäňiz DVT çadyna ugradyň. Biz bara dünýäde jar ederis. Ýaňyja maňa Taksim, Stambuldaky Taksim meýdançasynyň polis işgärleri jaň etdi. Şol ýerde bir polis bölümi bar ekeni. Şoň ýolbaşçylaryny ýa şoň işgärleri jaň etdi. Men Taksim polis işgärlerine köp-köp sag bolsun aýdýan. Biziň halkymyzy alada edeniňiz üçin, size bize jaň edip, kyn görmän Fransiýa, Kanada jaň edeniňiz üçin Taňryýalkasyn. Siz çykyň protesta. Egerde polisler bar bolsa onda protest etmäňde başga ýere gidiň.